Joël. Robin. Hues du e gudde Virsaz fir dat neit Joer? Ahh, dëst Joer net. Also ech hunn dat schonn dacks gemeet an ech hat och méi oder manner Erfolleg domadder. Also ech hu mer deelweis virgeholl, all Dag e klengen Text an mäi Blog ze schreiwen an dat huet geklappt iwwert e Joer laang. Ech hu mer virgeholl, mat enger gudder Frëndin eng Kéier am Mount ze telefonéieren. Dat huet och geklappt. An dëst Joer hunn ech mech iergendwéi gefrot, esou soll ech mech net iergendwéi méi op mech konzentréieren a mer virhuelen mech méi em mech ze këmmeren, also esou Selfcare ze maachen, amplaz ëmmer esou eppes ze maachen, wou et dann ëm produktiv si geet, well dat jo oft esou ass. An dunn hunn ech geduecht, mee iergendwéi ass dat awer mega kontraproduktiv, wann ee lo seet, ech huele mer vir mech méi em mech ze këmmeren, dann hunn ech jo iergendwéi e bësse esou Drock, dat ech elo muss Selfcare maachen. Hues du der eppes virgeholl an ass et méi Selfcare?
Ech hat mer eppes virgeholl an ech hunn, dat huet awer nëmmen 3 Deeg gehal. Oh.
Wëlls d'eis zielen, wat et ass?
Et ass, et ass eng Form vu Self-Care gewiescht, gewëssenermoossen. Ech hat mer virgeholl, net méi mat enger bestëmmter Persoun Sex ze hunn. An dat huet nëmmen zwee Deeg gehal. Den 3. Januar hunn ech dat scho gebrach.
O jee!
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm bei dëser neier Episod vu Méi wéi Sex, déi éischt am Joer 2024. Happy New Year un all eis Nolauschter, innen, déi mer elo schonn zwou Woche laang net méi héieren. Un ech mengen, Dir hutt et vläit schonn erahnt, wouriwwer mer haut schwätzen. Joël, wëlls de eis awer trotzdem enke kuerz opklären? Mir schwätzen iwwer gutt Virsätz fir dat neit Joer, déi mer ganz haart duerchzéien. An dann hu mer alleguerte gesteelte Muskelen a ganz koordinéiert Terminkälenneren a maachen näischt méi falsch. An trennen eis Fraktiounen vum Hausmüll an 26 verschidden Deeler an esou weider an esou fort. Nee et geet em Selfcare natierlech.
Wëlls de eis eng Kéier vläit kuerz erklären wat Selfcare am Fong ass? Well ech mengen dat ass ee vun deenen Termen déi vläit bëssi inflationär gebraucht ginn an vill duerch d'Géigend fléien an vläit hu gewësse Leit guer keng Ahnung méi wat et am Fong genee ass. Also ech hunn vill rëm recherchéiert oder net esou vill mee ech hunn bësse recherchéiert an ech hunn festgestallt dat wat s du elo grad gesot hues dat am Fong keen méi genau weess wat et ass an iergendwéi alles ënnert dat ënnert dee groussen Prabbeli vu Selfcare kann gestach ginn. Also fir mech ass Self-Care op sech selwer oppassen, Momenter fir sech selwer schafen an am beschte Fall ee behuelen oder Gewunnechte schafen, déi maachen, datt een op sech selwer oppasst. Also sief dat mental, sief dat kierperlech, sief dat wat Hygiène ass, datt een einfach Saachen ëmmer erëm mécht, Ritualer mécht an doduerch eng Gewunnecht kritt, fir dat een op sech selwer oppasst, op déi Zeeche vu sengem Kierper lauschtert, op déi seng Stëmmunge kuckt an halt ufänkt gutt op sech opzepassen.
Dat heescht fir dech ass et éischter esou eng Liewensphilosophie méi elo wéi eng Aktioun oder eng Zort Aktioun, obwuel et ka jo béides sinn, mee et ass och eng Zort Liewensphilosophie fir dech? Also ech géif soen, dat wier et am beschte Fall. Ech sinn do selwer och net onbedéngt ëmmer dat beschte Beispill dofir, fir elo déi beschte Gewunnechten ze kréien. Mee ech denken, dat sollt d'Zil sinn, well soss ass et jo e bëssen esou d'Fro, muss ech mer ëmmer erëm virhuelen, op mech selwer opzepassen? Am Fong sollt dat jo eppes sinn, wat mer alleguerten iergendwéi méi oder wéineger vun Haus aus maachen, oder?
Et sollt, mee den Environnement ass net ëmmer ganz fërderlech, giff ee lo soen, d'Ëmfeld an deem een ass.
Mir hunn Allen zwee hu schonn bei eiser Recherche erausfonnt, dat déi Fro net réischt virun 5 Joer op Instagram erfonnt ginn ass, mee d'Mënschheet schonn zimmlech laang beschäftegt.
Jo, solle mer da kuerz enke dorop agoen? Ech mengen. Mir hate elo am Virgespréich driwwer geschwat, iwwer wee mer gelies hätten. Ech hat vum Michel Foucault geschwat, du has vum Sokrates geschwat. Dat, wat ech iwwer de Michel Foucault gelies hunn, ass, datt hien a sengem drëtte Band vu sengem grousse, vu senger grousser Sexualitéitsbibel am Fong op déi, op de Begrëff vun der care of self vun den ale Griichen ageet. Du has vum Sokrates geschwat. Ech mengen, dat kéint nawell dee sinn, un deem sech de Foucault do net inspiréiert huet, mee deen hien do ugëtt. Wat huet de Sokrates dann konkret gesot, Joël? Wat e konkret gesot huet, weess ech elo net, mee hien gëtt op jiddefalls gecredited als quasi de Grënner vu Self-Care am ale Griichenland. dat een op sech selwer an op seng Matmënschen, déi ee gären huet, soll oppassen, dat ass am Fong de Message vum Sokrates gewiescht. Ech probéieren awer elo net, dat iergendwéi ze zitéieren oder grouss do eng Quell unzeginn. Ech hunn dat aus dem Selfcare-Artikel an der Wikipedia, wou ech probéiert hu séier en Iwwerbléck ze kréien, äh, wouhier den Term eigentlech kënnt an a ween en erfonnt huet. An jo, also de sou Philosophe wéi de Sokrates an de äh, Foucault sinn déi eng Quell an da gëtt et awer och nach eng aner, déi mer fonnt hunn. Genau, an déi aner ass. Méi interessant, grad fir d'Géigewaart, dat wier d'Audre Lorde. Dat huet dat ganz vill uginn a senge Schrëften. Fir déi, déi d'Audre Lorde net kennen, eng vun deenen, ech géif soe wichtegste schwaarze Feministinne aus dem leschte Joerhonnert, wat wierklech och contemporäre Feminismus vill geprägt huet a sech virun allem, kéint ee bal soen, eng vun den éischten intersektionale Feministinnen, well hatt sech immens vill och mat anere Saache beschäftegt huet, och als schwaarz Fra sech immens vill mat den Intersectiounen tëscht Race a Sex auseneegesat huet an och zu queerer, zu, zu queere Saache geschriwwen huet. A fir d'Audre Lorde war Self-Care am Fong eng radikal revolutionär Praxis an hatt huet dat nach éischter als bal, Self Help oder als en Deel vu Self Help geholl an och vu Community Care. Dat heescht, dass een an enger Gesellschaft als marginaliséiert Mënschen, dass ee sech muss ëm sech selwer këmmeren, fir ze iwwerliewen an dass déi Self Care am Fong dowéinst revolutionär ass, well een iwwerlieft an enger Welt déi engem net ganz frëndlech gesënnt ass. An wat mech do immens begeeschtert ass am Fong, wéi gesot, wéi krass dass dat esou bon aus der Necessitéit och op Communitéiten ausgeluecht ass. Dat heescht dass ganz Communities vu marginaliséierte Leit, déi dem Staat egal sinn, déi der Mehrheitsgesellschaft egal sinn, sech am Fong duerch Self-Care a Self-Help selwer um Liewen erhale kënnen a sech net ausläsche loossen. An ech mengen, d'Audre Lorde wär net esou frou, wann et giff gesinn, wat haut doraus ginn ass, deelweis. Mee dorop kënne mer spéider nach drop agoen. Ja, ech fannen den Aspekt mat Community immens interessant, deen s du elo schonn e bëssen erkläert hues, well fir mech kléngt Self-Help, wann ech dat esou héieren, Deen éischten Androck, deen ech vun deem Wuert hätt, ass, datt et eben eppes ass, wat ech perséinlech als Individuum fir mech als Individuum maachen an dat aner Leit do als éischt emol vläicht guer net esou rapassen. A wann een dat Ganzt awer op d'Community ausdeent, da kritt dat iergendwéi e bëssen eng aner Nues.
Dat ass interessant. Fir mech huet et direkt déi ganz aner Konnotatioun. Dat heescht, fir mech ass et den Effort, fir driwwer nozedenken, wat kann do nach derhannert stiechen, fir op déi individuell Säit dovun ze kommen. Ech mengen, wat och domat ze dinn huet, datt mer awer aner Liewe liewen. Ech perséinlech hei an Holland hunn ech, ech liewen hei an Communitéiten an do ass dat einfach eppes, wat woumat ech immens vill konfrontéiert ginn. An dat méi Individualistescht gëtt am Fong, ass net ëmmer dat éischt wourun ech denken, wat och heiansdo eng mega Schwächt ka sinn. Jo. Wéi kritt et da fir dech eng aner Nues? Wéi ënnerscheeden déi zwee sech da fir dech? Mä dat et eben net just ass, ech leeën mech an d'Bidden an ech fänken eng Räucherkerz un, mee zum Beispill och, ech Kucken, datt et menge Matmënschen, wien och ëmmer dat dann ass, ob dat meng Nopere sinn oder déi Leit, mat deenen ech politesch Aktiounen maachen oder mat deenen ech soss an enger Community sinn, datt et deene gutt geet, datt ech mech bei deene mellen, datt ech och vläicht mer Hëllef froe ka vun deenen, dann ass et zwar net méi onbedéngt Self-Help, mä et ass vläicht trotzdem nach Self-Care, well ech weess, wee kann ech froen an well ech dann déi Care kréien, déi ech brauch zu deem Moment. Jo, an ech mengen, dat ass och do, wou et seng Urspréng geholl huet am Sënn vun a schwaarze Communitéiten, a queere Communitéiten, déi einfach zimlech vum Staat fale gelooss gi sinn, déi sech einfach hu misse, déi einfach hu misse léieren, sech selwer ze hëllefen a fir en een do ze sinn, well soss gouf et keen. An ech mengen deen Trend och erëm e bëssi ze beobachten, grad am US, a gewësse schwaarze Communitéiten, mee och iwwerall iwwer der Welt, a queere Communitéiten, grad an Trans-Communitéiten, déi einfach, wann een de Backlash op queer rights an der ganzer Welt kuckt, déi sech einfach erëm méi op sech selwer besannen a soen, okay, héi, Self-Care heescht fir eis, dass mir iwwerlewen, dass mir iwwerliewen an dass mir eis selwer ze hëllefe wëssen an dass mir als Kommunitéit fireneen do sinn, well soss ass et keen. Bon, lo hu mer e bëssen iwwer d'Audre Lorde, de Foucault an de Sokrates geschwat. Ech weess net, ob déi dräi alleguerten an d'Bitte gaange sinn. Dat ass fir mech op d'mannst ee Punkt, deen Oder ee Bild, wat ech als alleréischt hunn, wann ech u Selfcare denken, denken ech un eng Persoun, déi an der Bidde läit mat esou Käerze ronderëm a vläicht nach iergendwéi een Téi dobäi oder esou. Vläicht läit dat och doranner, dat ech elo ganz vill esou Artikelen an diverse Magazinner duerch geklickt hun wou sou Lëschte si mat Tipps wat ee ka maachen, déi sin nach relativ oft esou bebildert. Mee wat wat kann dann alles Selfcare sin ausser vläicht an d'Biddele goen? Ech mengen et hänkt dervun of ob's de Selfcare als De kommerzialiséierte, am Kapitalismus Selfcare Cooks oder als eng Praxis, déi bëssi vum Kapitalismus fort wëll. Well ech mengen, wa mer elo kucken, dee kommerzielle Selfcare, du sos elo schonn déi Artikelen, keng Ahnung, géi an de Spa, kaf der eng Massage, lee dech an d'Bidden, benotz deng Crèmen, etc. Oh, etc. Ech hunn ech hunn nach e puer méi schlëmm Beispiller, wann s de wëlls Ah, héieren. wann. An ech wëll, ech, ech wëll och iwwregens net soen, dass jiddwereen, dee gären eng Massage äh, kritt oder sech acrèmt, dass dat net och kann eng Praxis sinn, déi vum Kapitalismus fortgeet. Mee sou, ech fannen, do ginn et och definitiv, do gëtt et net nëmmen entweder oder, mee do ginn et och definitiv Iwwerschneidungen. Mee jo, wann ech glift, hit me mat deene schlëmmeren.

Mee iergendwéi ass dat elo awer net dat, wourun ech denken, wann ech un Self-Care denken. An den Workout Date, ech ka mer och virstellen, datt dat verschidde Leit hëlleft, mee et kléngt halt ëmmer esou wéi, Mä der eppes Guddes a gëff e bessere Mënsch a gëff méi schéin a gëff Suen aus an da bass de super fit, fir am Hamsterrad kënnen ze funktionéieren. Genau, an ech fannen dat ass am Fong bëssi dat wat schued ass un der aktueller Interpretatioun vu Self-Care, déi esou geleefeg ass, an zwar dass et am Fong am Endeffekt dorop erausleeft fir deng Produktivitéit ze steigeren an net als eng Beräicherung oder eng Praxis déi däi Liewe ka beräicheren, mee déi einfach, weess de, ma e Workout fir dass de gesond bass a méi laang schaffe kanns an der Gesellschaft net op der Täsch läis, maach e Kuerzurlaub fir dass de nach do an d'Tourismusindustrie. eran finanzéiers a fir dass de däi Burnout verzögers. Sëtz riicht fir dass deng Récken, fir dass däi Réckwéi net deng Produktivitéit beanträchtegt, well s de op der Aarbecht Réckwéi hues. An dat deet mech alles relativ katzen.
Jo, jo. Also ech muss ëmmer un den Hygge denken, Ech hoffen, ech hunn dat elo richteg ausgeschwat. Dat war virun e puer Joer, eng Zäit laang war dat esou zimmlech den Trend, datt alles op eemol Hygge war. Hygge ass, mengen ech, schwedesch an heescht ongeféier esou eppes wéi gemittlech. Mee et ass natierlech nach anescht, well et ass schwedesch. Ech mengen, ech sinn ze jonk dofir. Do gouf et dann och, dat ass nach guer net esou laang hier, mee bon, ech hu vläicht och Vläicht mengt ech och, et wier eréischt fënnef Joer hier, an et ass a Wierklechkeet schonn zéng Joer hier. Mee do gouf et och dann Dausenden Artikelen a Bicher an Instagram-Posts, wat elo alles hi gewier. An iergendwéi hunn ech d'Gefill, ech liesen elo déi selwecht Artikelen a selwecht Insta-Slides, just datt hi ersat ginn ass duerch Self-Care. An et ass iergendwéi Jo, also et gëtt esou e Konzept entdeckt, ënner Guillemeten, an da gëtt einfach alles dorobber projezéiert, wat iergendwéi dorobber kinnt passen an esou eng richteg. Wou mer sech iergendwéi kéinte Sue verdénge loossen. Dat och, mee och net. Also et waren och elo Beispiller dobäi, vu Saachen, déi éischter sinn, Ruff eng Frëndin un oder esou. Domat verdéngt d'Vogue oder d'Cosmopolitan jo net onbedéngt Suen, mee et ass dann éischter esou enorm beliebeg an du hues dann eng Lëscht vu 50 Saachen an du sichs der iergendeppes eraus an sees, Elo hunn ech Selfcare gemeet. An dee wierklechen Effekt, dee mer jo gären hätten, nämlech sech eng Gewunnecht maachen, fir sech ëm sech selwer ze këmmeren, seng Besoine erauszefannen, erauszefannen, wat deet mir eigentlech gutt. Dat, esou wäit kënnt et net, well een einfach just iergendwéi eng Aktivitéit auswielt an déi da mécht.
Jo, virun allem stellt ee sech net déi Fro, Wat deet mir laangfristeg gutt a wat brauch ech a mengem Liewen? Ech hat elo déi Artikelen, déi ech, also meng Recherche war gréisstendeels op US-amerikanesch Quellen bezunn, a grad déi Beispiller, déi do ugefouert gi sinn, eng vun dräi Amerikaner, innen kritt am Laf vun hirem Liewen eng Anxiety Disorder diagnostizéiert, aktuell 44 Prozent vun den Amerikaner, inne si chronesch krank, an. Do ass Selfcare dann éischter esou wéi eng Plooschter oder wierkt op mech oft wéi eng Plooschter, grad wa mer bei Saache wéi Burnout, Anxiety, Depression sinn, wat jo och wierklech Krankheete sinn, déi mat enger Leeschtungsgesellschaft a mat Drock a mat Stress ze dinn hunn. An och chronesch Krankheete mécht Stress net besser. dann you know den maach en Trip, sëtz riicht, géi an d'Bidden, dat ass sou eppes wat fir de Moment vläit hëlleft, well et kann also et ka mega hëllefen fir einfach eng Kéier e Weekend fort ze goen an auszebriechen. Och an der Bidde leien ka mega gäil sinn, well et natierlech och entspaant an et ass eng kleng Paus an et ass waarm an et ass gemittlech, higge wéi ee virun e puer Joer gesot hätt. Mee am Endeffekt. ännert dat awer näischt dorun, dass dat Liewen, wat s de liefs, einfach net gutt fir dech ass. An ech mengen, dat ass esou e bëssi, dat, dat si sou meng grouss Problemer mat där, mat deem aktuelle Verständnis vu Self-Care. Éischtens, dass et oft wahnsinneg kommerzialiséiert ass, dass et wahnsinneg individualiséiert ass och an dass et, och einfach kee Fix ass, also kee längerfristege Fix. Dat ass einfach esou eng kleng Pléichterchen an du hoffs einfach, datt et ophält mat bludde fir e bëssi an dat ass einfach net nohalteg. An ech mengen, all dat zesumme, grad doduerch, datt et kee Fix ass an och nach eng Milliarden-Dollar-Industrie, dat mécht mech einfach e bëssi queesch.
Hues du dann Ideeën, wat ee ka maachen, wat net esou kommerziell ugehaucht ass oder wou ee sech denkt, okay, dat ass vläicht elo méi nohalteg. Also ausser elo Revolutioun, well dat ass, also dat wier schéin, mee. Jo,
kann een awer realistesch bleiwen. Ma mir hate elo virdru vun Neijoersvirsätz geschwat an ech maachen dat net gär, aus verschiddene Grënn. Héchstens mol esou am Geck, wat ech da souwisou briechen. Mee wat ech gär maachen, ass op mäi Joer zréckkucken. An ech mengen, mäi radikalsten Akt u Self-Care, deen ech dëst Joer gemaach hunn, war, dass ech agesinn hunn, dass ech dréngend erëm Therapie brauch an dass ech vill Zäit, Aarbecht, Energie an och Suen an déi Therapie investéiert hunn an dass ech dat eescht huelen an net esou niewebäi an dass ech mech, dass ech doran investéieren, dass et mer längerfristeg besser geet an dass ech Medikamenter an Traitement kréie fir all meng, meng risegrouss Lëscht un Diagnosen. An dat war mega scary an et ass och nach ëmmer mega scary. Also ech hunn esou Schiss. Ech hunn a sechs Deeg mäi Rendez-vous beim Psychiater, fir meng Antidepressiva verschriwwen ze kréien an ech hunn esou Angscht. An trotzdeem maan ech et an ech mengen, dat ass fir mech. Sou dass ech d'lescht Joer dee Prozess gestart hunn, fir erëm an d'Therapie, wat och e laangwierege, schwierege Prozess ass an net einfach. Et muss ee sou vill uruffen a sou vill waarden a sou vill Formalitéiten, mee sou dat war fir mech e risegroussen Akt u Self-Care, dee mech einfach vill kascht huet, mee deen awer och, wahnsinneg gutt ass, well ech mer hu missen d'Froe stellen, wou wëll ech sinn an wou wëll ech hin an wat leeft a mengem Liewe grad richteg a wat leeft falsch a wat bräicht ech fir et besser ze man a wéi eng Hëllef brauch ech a wou kann ech déi Hëllef kréien an op wee kann ech mech do verloossen an dann Natierlech ass och déi ganz Therapiegeschicht domat anhier gaang, dass ech vill mat menge Frënn, dinnen a Partner, innen doriwwer geschwat hunn an einfach geléiert hunn, mech méi op si ze verloossen. A gläichzäiteg verloosse si sech och méi op mech, sou, well mir eis einfach immens vill Care providen, géigesäiteg. An dat ze léieren, déi Hëllef ze froen, déi Hëllef och zouzeloossen an Hëlleft net als eppes Passives ze gesinn, wat engem gemaach gëtt, sou, mee eppes Aktives, wat ee muss froen an afuerderen a wou ee muss derhannert bleiwen. Dat ass fir mech Self-Care ënnert anerem. An dann halt déi grouss Froe wou, wéi gesot, wat leeft richteg a mengem Liewe, wat leeft falsch a wat kann ech nohalteg veränneren? Wie sinn déi Mënschen, déi mer gutt deen? Wat sinn déi Practices, déi mer gutt dinn? Wat sinn Hobbyen a Saachen, déi mer gutt dinn? Mécht mäi Studium mer Freed? Mécht meng Aarbecht mer Freed? Wat kann ech dorun änneren, wann een et ännere kann? An dat ass natierlech och ëmmer immens schwiereg, well all déi Practices och u gewësse Konditioune gebonne sinn. Zum Beispill déi Fro, Mécht mäi Studium mer Spaass a kann ech mäi Studium änneren? ass eng Fro, déi och vun engem gewëssene Privileeg zeugt. Einfach well ech, wann ech wéilt, also mäi Studium mécht mer Spaass, ech maache weider, mee wann ech wéilt, da kéint ech änneren, da kéint ech wiesselen. Déi Méiglechkeet huet net all Mënsch. Oder och mat Aarbecht, et ass schéin a gutt, wann ee seet, meng Aarbecht ass schiel, mee Net jiddwereen huet d'Méiglechkeet, fir dat dann och ze änneren. Dat heescht, ech mengen, dat ass och eppes, wat wahnsinneg wichtig ass an där ganzen Diskussioun, ass, dass Self-Care och e Privileg ass, wat ee sech leeschte kënne muss. An dat gëtt och oft heiansdo ze vill ënnerschat, well et awer vill Zäit, Energie an och Sue mat beinhaltet, beziehungsweis u finanziell Saache gebonnen ass, wéi zum Beispill Studiegebühren, e Salaire, et cetera. Ja, a grad wann s du och vun Therapie schwätzt, dat kascht jo och. An mhm. mir wëssen zwar, dat do äh, politesch de Wëllen do ass, fir dat äh, eventuell e bëssen ze rembourséieren, mee so einfach ass et ja awer och an och net fir alles an so weiter an so fort. Ähm, wat, lo, wat man lo opkommen ass, wos du gesot hues oder wos du dat gezielt hues, iwwer an Therapie goen an dat dat eng riesg Iwwerwannung ass. Ech fannen dat mega gutt, dass de dat mëss, also Props un dech als éischt emol. An ech hunn do missen denken un dat, wat ech mer opgeschriwwen hunn an déi Fro, Muss et ëmmer direkt gutt doen? An Ech hunn e bëssen d'Gefill, dat oft déi Saachen, an och déi Saachen, déi ech mer elo opgeschriwwen hunn, a ganz vill Beispiller, net alles, mee vill dovunner, déi, dat ass esou instant gratification. Also ech maachen eppes, dann geet et mer gutt, ech ginn an d'Bidden, dat fillt sech gutt un, mega cool. Bon, fir mech perséinlech, ech hunn dat och schonn hei am Podcast gezielt, ech ginn eng Kéier an der Woch meeschtens an d'Bidden, hunn do mäi ganzt Ritual, wat ech alles maachen, Lauschteren e Podcast an sinn mega frou an dat ass einfach mäin Ritual fir d'Woch ofzeschléissen oder fir déi nei Woch unzefänken, je nodeem wéi een et da wëll an dat funktionéiert fir mech. Mee et ass net de Fix fir all Problem a mengem Liewen, sécherlech net, dat weess ech och. An Wourop ech eraus wëll ass deen dee wonnerschéine Meme vu My stupid little walk for my stupid mental health, deen eng Zäit laang net nëmmen op TikTok, mee do mengen ech ass et hierkomm, zimmlech populär war, dat Leit halt gesot hunn, ech gi elo spadséieren an ech haassen dat et mer gutt deet. Mécht mech richteg rosen an ech kennen dat och. Also dat ass esou, am Fong denkt ee sech, wisou, wisou muss ech elo spadséiere goen, ech hunn iwwerhaapt keng Loscht, et ass och nach vläicht kal oder et reent an et mierkt een awer, datt et eppes mat engem mécht an datt et engem gutt deet. A wann een et du packt eng, eng Routine opzebauen, da geet dat iergendwann vum selwen an et mierkt een halt, wat engem gutt deet. Vläicht mierkt een och no, Zwou Woche spadséiere goen, dat engem iwwerhaat net hëlleft, an da gitt een halt nëmmi, da sicht een sech halt eppes aneschters. An eppes, wat fir mech zum Beispill immens nohalteg war, ech hat dat am Ufank gezielt, datt ech mer virgeholl hat, all Dag e klengen Text ze schreiwen a mäi Blog. An dat ass engersäits cool, well ech Output hat an eppes geschriwwen hunn, an anerersäits huet et mer och gehollef, fir meng Gedanken ze sortéieren. An dat ass eppes, wat ech wierklech ka recommandéieren a wat dann och, wann een d'Gewunnecht huet, nohalteg ka sinn, an deem Sënn, dat een halt seng Gedanke probéiert opzeschreiwen, eng Aart Tagebuch féiert. Muss een dat net ëffentlech maachen, mee et kann een och einfach e Word-Dokument oder eng Notiz-App op sengem Handy hunn, wou een déi Saachen draschreift, déi engem duerch de Kapp ginn, fir fënnef Minutten. An dat ka schonn hëllefen, fir Saachen ze sortéieren a fir vläicht erauszefannen, wou wëll ech hin an wat sinn déi Saachen, déi mer gutt dinn an déi mer net gutt dinn, ofgesi vun engem Räucherstäbchen, deen ech umaachen.
Jo, an ech fannen och, dass grad beim Schreiwen, ech hunn zwar keng Routine, wou ech schreiwen, ech sollt dat vläicht hunn, dat wär vläicht net esou verkéiert, mee ech hunn awer d'Gewunnecht fir ze schreiwen, wa mech eppes beschäftegt. An ech mierken do och heiansdo, dass ech einfach denken, ok, ech brauch elo just fënnef Sätz, fir eppes néierzeschreiwen, fir dat einfach aus mengem System erauszekréien. An dann herno schreiwen ech, kräischen zwou Stonne laang an hunn den Nervenzesummebroch vu mengem Liewen. Mee duerno geet et mer awer wierklech besser, well ech et och einfach dann, fir mech perséinlech, ech hunn, wa mech eppes beschäftegt, dann ass et hifi wichteg an dann hunn ech och Angscht, et ze vergiessen. An da beschäftegt et mech einfach ëmmer erëm. An soubal ech et einfach rausschreiwen, loossen ech et einfach lass, well ech jo da weess, ok, et steet jo an zwou Schonn ech et eng Kéier brauch. Dat heescht, schreiwe kann ech och op alle Fall recommandéieren. An dat ass och eng vun deene Saachen, wéi gesot, et deet net ëmmer am Ufank direkt immens gutt, mee et huet awer e gudden Effekt. An ech mengen och, dass, ech fannen et net verkéiert, Self-Care-Akten ze hunn, déi einfach esou instant gratification sinn, wéi zum Beispill sech an d'Bidde leeën, e Räucherstäbchen unze. fänken etc. Ech fannen dorun ass absolut näischt falsch. Ech fannen et just problematesch wa Selfcare do reproduzéiert gëtt, yeah. well dat einfach schued ass an jo wéi gesot sou e quick fix. An ech wollt elo nach iergend eppes dickesch cleveres soen, mee ech hunn dat awer elo vergiess. Ma da soen ech nach eppes cleveres. Mir hu lo vill iwwer Schreiwe geschwat. Ech mengen awer och dat een kann aner kreativ Aktioune maachen, also zum Beispill eppes zeechnen, eppes molen, Handaarbecht maachen, eng Collage maachen, iergendeppes bastelen, whatever. Also do gëtt et jo vill Méiglechkeete fir sech auszetoben. Just dat elo Leit, déi sech denken, ech kann wierklech iwwerhaapt net schreiwen an ech wëll dat och net léieren, dat déi sech elo net ausgeschloss fillen oder denken, si kinnte guer näischt maachen. Also et gëtt mengen ech ganz vill. ähm, Sachen schon der Musik lauschtere stoen mir Musik machen as sicher och e guten Output fir die Leute die dat können ähm, war wann lo zwee Leiit nogelauschtet hätt die man gesot hätten ech äh, wann ech Problem hunn dann spielen ech Musik dann hätte ich och gedecht äh, wat ass mat deeg ähm, mé ja also fir die Leiit die Musik können spillen ass dat sicher och eng gut Méigkeet fir en Output ze hunn an fir Selfcare ze bedreiwen. op deem Sënn, dat ee Gefiller erforscht, ausdréckt a veraerbegt. Jo, ech hu mëttlerweil och eng Gittar a menger Wunneng, well eng vu menge Partnerpersoune Musek maachen, also wahnsinneg en Outlet huet, fir wann et him net esou gutt geet. An elo kann d'Sarah och ëmmer bei mir Musek maachen. Mir ass nach eppes agefall zum Thema, well ech dat wahnsinneg interessant fannen, Gutt Gefiller, beziehungsweise Selfcare, kann och heiansdo net gutt doen a wahnsinneg schwéier sinn. Ech mengen, dat ass bei ville Saache sou, dass se einfach kënne schmerzhaft sinn. Eng befreundete Persoun vu mir huet sech virun zwee Méint vun hirer laangjäreger Partnerin getrennt an dat war vill Häerzschmerz a vill Gekräischs an net schéin, mee et war trotzdeem déi richteg Decisioun. D'Sar seet och, Dat war en Act of self-care fir mech, fir anzegesinn, datt meng Besoinen an der Relatioun net méi erfëllt ginn an mir aner Saache wëllen an dat einfach net méi klappt. An dat war esou ganz bittersweet an ass et och nach ëmmer, well déi Persoun dat natierlech nach ëmmer verschafft. An ech fannen, dat ass bei self-care, bezéiungsweis bei esou. Not instant gratification selfcare Oft de Fall, dass et vert d'éischt mol richteg batter a richteg eekleg ass, ier et säi längerfristegen Effekt huet. Mhm.
Jo, do sinn ech sécher mat dir op enger Säit. Ech hunn hei och Sport oder Yoga maache stoen a menger Lëscht. Eppes, wat ech selwer vläicht net onbedéngt géif maachen, wat ech mer awer oft denken, dat ech kinnt maachen a bestëmmt gutt wier, wann ech géif ufänken domadder. An ech ka mer virstellen, datt ech do och fir d'éischt emol giff an e ganz batteren Apel bäissen, bis ech mer dann denken, ah, dat ass awer gutt. An ech hat, ech hat och schonn esou Momenter a mengem Liewen, wou ech esou eppes Ähnleches wéi Sport gemeet hunn. Ähm, zum Beispill äh, am Joer 2020, so äh, matzen an der äh, Lockdown, en der Gimmee Phas, äh, hunn ech ugefaangen, wéi sou vill Leit, wanderen ze goen. An äh, am Ufank war ech esou, wat soll dat lei? Wisou man ech elo e stupid bit big walk äh, duerch de Bësch? An zwee Méint drop war ech esou, oh, wéi vill Kilometer packen ech haut? Ähm, oh. Also heinz da gehtt da ganz séier, dat de sech sech äh, freeë kann iwwer äh, iwwer Sachen, déi engem virdroen wie eng ganz schlimm Strof geschenkt hunn oder eng ganz schlimm Ustrengung geschenkt hunn. Ech hunn de Mem guer net gären, du kennt ze secher, dats wéi Krees an da steet Comfortzone an da steet ass iergend en en File Adventures oder Life Happens Here also sou du muss aus denger Comfort Zone raus fir kënnen Liewen ze liewen an ech hunn dat Bild vill léiwer wann ee seet nee et geet net drëm fir onbedéngt aus senger Comfort Zone raus ze goen mee et geet drëm ze probéiere seng Comfort Zone ze erweideren also méi grouss ze maachen. Dat fannen ech am Fong méi e schéint Bild an ech fannen dat passt och besser an déi déi Art vu Selfcare wéi mer se elo besprach hunn. Jo, do ginn ech der Recht. Ech mengen dat aligned och gutt mat sou personal growth an wat wëll ech aus mengem Liewen etc etc wat mer schonn ugeschwat hunn. Mhm. Mir ass awer nach eppes agefall, wéi s de elo virdru vu Sport geschwat hues, an zwar eppes, wat mer elo nach guer net ugeschwat hu bei Méi wéi Sex Podcast. Ech weess scho, wat kënnt. Dat wier de Bettsport, wann ech dat esou soen. Ech haassen deen Term, mee ech hunn en nach elo misse bréngen.
Robyn, bass du a Wierklechkeet ee 50 Joer ale wäissen ale Mann? Nee, wierklech net, mee ech hunn awer elo iwwer Chrëschtdag vläicht e bëssi ze vill Zäit mat all deene verbruecht. Entschëllegt mech. Nee, ech mengen natierlech alles wat Sex ugeet a Selfcare. Joël, ass Sex Selfcare fir dech? A wa jo, zu wéi engem Extent? Ech mengen Sex ka schonn en Deel vu Selfcare sinn. Do geet et dach e bësse mat dem Thema Community oder dem Thema aner Leit einhär, well een de meeschte Sex jo mat anere Leit zesummen huet. An ech scho fannen, datt dat kann engem, also et léiert een engersäits, wat engem gutt deet, et léiert ee wat aner Persoune gutt deet, et kann ee Leit hëllefen, sou ze soen, sech gutt spiere loossen. Et fillt ee sech normalerweis nom Sex relativ gutt, et huet een herno méi Selbstwäertgefill, et huet ee ganz vill flott Hormoner a sengem System a kann dat e bëssen Genéissen an jee nodeem wat ee mécht huet een och nach e bësse kierperlech Aktivitéit. Also am Fong ass dat jo, kléngt dat jo immens gesond an no Self-Care. Ech ka mer awer och virstellen, dat et Méiglechkeeten oder Konstellatioune gëtt wou ee Sex huet wat engem vläicht net esou gutt deet. Also. Dat ass zwar elo e béise Cliché, mee ech kinnt mer virstellen, datt een an enger Situatioun ass, wou een esou vu One-Night-Stand zu One-Night-Stand sech hangelt a sech herno net esou gutt dono fillt, aus wat fir Grënn och ëmmer. Mee et kann natierlech och sinn, datt dat genau dat ass, wat ee brauch. Dat war elo just e Beispill. Et kann ee vläicht och Sex an enger monogamer Bezéiung hunn a sech do net gutt fillen, aus wat fir Grënn och ëmmer. Also ech denken net dat Sex per se Selfcare ass, mee ech denken dat et et kann sinn. Wéi gesäis du dat dann? Ech fannen interessant dass de méi séier oder méi e Fokus drop geluecht hues op mat anere Persounen, well fir mech éierlech gesot masturbéieren ass eng grouss Form vu Selfcare fir mech, awer esou am grousse Sënn vun, also an deem Sënn vun Instant gratification, so an Me-Time a mat mir a mengem Kierper do sinn a mech einfach gutt fillen. Wat awer och domat ze dinn huet, dass fir mech Sex mat anere Leit ëmmer, dat ass ëmmer en Opwand vun Energie an och emotional fir mech e gutt zimmlech groussen Opwand, op wat ech mech wierklech aloosse muss. An dat ass natierlech mega cool, so mat deene Leit mat deenen ech Sex hunn. Mee et ass awer fir mech, ech giff et net fir mech als eng Form vu sou klengen Opwand, grousse Gewënn, Selfcare gesinn, éischter sou groussen Opwand, grousse Gewënn. A Masturbéieren ass do halt méi sou, jo, klengen Opwand, grousse Gewënn fir mech.
Okay. Och wann natierlech, hm, do sinn ech mech selwer um Hannerfroen, well natierlech awer och.
Ech mech och. Also keng Suerg. Jo, well Sex natierlech och fir mech awer eng Form vun, oder zumindest an deem leschte Joer och eng Form vun méi esou, jo, Community Care, wéi s de dat sees, war. Awer och vun ech selwer perséinlech wuessen a mech weiderentwéckelen an Trauma verschaffen a besser mat menger Sexualitéit eens ginn, et cetera et cetera. Also do hunn ech an deem leschte Joer och vill Fortschrëtt gemaach. Wat natierlech och eng Form vu Self-Care ass, well ech hu meng Comfort Zone immens erweidert a mech immens villen Experiencen ausgesat, déi ech mech virdru ganz laang net méi ausgesat hat. Jo, et ass interessant. An natierlech, jo, wéi s de sos, mat anere Leit, keng Anung, connecting through mutual care ass natierlech bei Sex och. fir mech eng ganz grouss Saach, mee ech giff et éischter souguer als, fir mech ass et méi Care-Aarbecht fir eng aner Persoun a mat enger anerer Persoun ze connectéieren, wéi lo onbedéngt Self-Care. Ech denken, dass, oder aus menger Vue leescht déi aner Persoun oder déi aner Persounen, mat deenen ech Sex hunn, leeschte Care-Aarbecht fir mech méi an 't leescht ee sech sou géigensäiteg déi Care-Aarbecht, wat mega schéin ass. ja okay hm.
spannend spannend vue also Ech wollt just na zum Protokoll ginn, dat ech Masturbatiounen Tierch och fir Selfcare halen. Ech hat just direkt e Sex hun mat anere Leiit geduercht. Ähm, Fläicht och well man dat Community-Thema lo schon déi ganzen Zäit so duerch de Kapp gaangen ass. Mee ech fan dat was du sees duerchaus novollzéibar, och wann et fläicht fir mech sech deelweis e bëssen anescht ufillt, mee duerchaus novollzéibar an eng interessant Vue. Ok, dat heescht mir kënne lo all soen, mir hätte gär Sex, well mer Self-Care wëllen, oder? Dat fannen ech awer par rapport erëm bëssi kritesch. Ech fannen et gëtt schwiereg mat Sex wann Sex sou e Mëttel zu Selfcare an fir sech gutt ze fillen ass primär. Sou ech fannen dass dat dass dat heiansdo mega ok ass. Och bei Masturbation fannen ech dat ultra kee Problem. Mee wann een nëmme Sex huet fir sech selwer besser ze fillen, dat ass net ëmmer ideal oder kann och sou seng Schattensäiten hunn. Dat heescht sou. Handle with care. Ech mengen, do si mer erëm beim, beim Thema Instant Gratification versus, ech nennen dat elo mol Resilienz opbauen, oder halt Gewunnechten opbauen oder erausfannen, wat engem laangfristeg gutt deet. Well jo, also et ass net fir dat engt ze verdäiwelen an just dat anert ze maachen, mee, wéi s du sees, oppasse wat ee mécht a wisou een et mécht. Du has elo grad vu Resilienz geschwat an dat ass och esou e Begrëff mat deem ech bëssi eng schwiereg Bezéiung hunn, wourop ech net wëll agoen, mee dat huet mech elo drun erënnert, wat mech bei Self-Care un deem Begrëff och heiansdo wahnsinneg stéiert, wou mer erëm zréck bei den Neijooschvirsätz wieren. Jiddereen ass ëmmer esou, An, wéi leeft et mat denge Neijooschvirsätz? Hues de deng Neijooschvirsätz schonn erfëllt? An ech perséinlech fillen och heiansdo immens vill Drock fir the most self-caring human an dëser Welt ze sinn. An well jiddwereen ëmmer esou ass, ja du muss self-care praktizéieren an du muss hei an du muss do an jo awer och nee an deem Sënn, wéi mer scho gesot hunn, dass self-care bezéiungsweis déi längerfristeg self-care wahnsinneg vill Zäit an Energie an och Suen an Usproch hëlt an dass een dat net, dass een dat einfach net ëmmer kann. liwweren an ech perséinlech fannen et relativ, also ech sinn och queesch mat mer selwer wann ech mer Drock maachen derwéinst, well mer Drock ze maachen ass sou zimlech de Géigesaz vun deem wat Selfcare soll fir mech maachen. Mee jo, dat fannen ech ëmmer wahnsinneg schued. Sou, wéi ass dat bei dir?
Jo, ech gesinn dat zimlech ähnlech. Also fir mech war och déi, ech hat jo kuerz déi Idee, sou soll ech mer méi Selfcare virhuelen an dunn hunn ech geduecht, nee, well dann denks de déi ganzen Zäit sou,

eng hallef Stonn meditéiers amplaz eng Véierelstonn, also vläicht beim Meditéieren, mee dat, déi Saache si jo net onbedéngt onendlech erweiterbar esou. An dofir hunn ech mer gesot, nee, ech hu mer dat elo net vir, ech probéieren einfach dat esou gutt wéi méiglech op mech opzepassen, mee et ass kee Virsaz, explizit net, fir eben deem Drock aus dem Wee ze goen. An dat ass och eppes, mir hu jo vill iwwert déi Kommerzialiséierung vun deem Begrëff a vun deene ganze Lëschten, déi een an op diverse Säite fënnt, geschwat an wat dat halt och mat deem Begrëff mécht a wéi en doduerjer verwässert gëtt. An ech hunn d'Gefill, dat wat halt och domadder gemeet gëtt, dat ass, datt einfach immens vill Drock opgebaut gëtt, well mer jo och gesot hunn, esou du muss Self-Care praktizéieren an dann an bastel halt e gudden Hamster fir an d'Hamsterrad fir kënne weider ze funktionéieren an déi déi ënnerleeënd Problemer déi jo Kapitalismus an esou weider heeschen, mee déi vläicht och einfach kënne sinn, sinn ech net an deem, sinn ech vläicht einfach an der falscher Firma oder an deem falschen Job? Do kann ee jo vläicht schonn méi strukturell dru goen, wann ee sech se bewosst gëtt an dat geet awer nëmmen, wann een driwwer nodenkt a wann een déi schwéier Nodenkphasen duerchmécht an dann Entscheedungen trëfft an dat duerchzitt an net einfach just seet, oh ech fänke elo, ech soen et nach eng Kéier, e Räucherstäbchen un, ginn an d'Bidden an da geet et mer erëm besser an dann ass mäi Burnout erëm eng Véirelstonn no hanne verschoben. Ech fannen dat am Fong e ganz schéint Schlusswuert an ech ginn der absolut Recht. Merci. Ma dann bleift eis nach ze soen, ech wënschen eisen Nolauschtererinnen zwou schéin Wochen, déi hoffentlech voller Self-Care sinn. Passt gutt op Iech op, mee halt net nëmmen iwwerflächlech, mee och nohalteg an esou weider an drénkt genuch, dat ass och Self-Care. Genau, stay hydrated, mär héieren eis an zwou Woche rëm. Adi! Ciao!

Ja, war awer net esou, also ech hat, ech hat meng, ech hat gutt Grënn fir dee Virsaz, awer keng besuergneserreegend gutt Grënn an deem Sënn. Also et ass keen Drama, et war just esou e silly Virsaz, mee jo.
Okay. Den Amsel sot iergendwann eng Keier, Mir mussen oppassen, dat d'Leit net ufänken, Fanfiction iwwer eis ze schreiwen. An ech hunn, ech war effektiv op archive.org nokucken, ob d'Leit dat scho gemeet hätten. Nach net. Mee bei deene Saache, Robin, du fuerders et eraus.
Nee Mann, et war, et ass, et ass, et ass just eng befrënnte Persoun vu mer, déi net kommunizéiere kann. D'Sar ass mega léif an huet mer ni eppes gedo, mee d'Sar kann einfach net kommunizéieren an ech hu kee Bock méi dorop am Fong. Mee d'Sar ass awer och wierklech scho. Ja. Du, du, du, du, du. Schneiden e bëssi dovu ra. Ja, ja, ja, du kanns schneid, was du wëlls rausschneiden. A mer an d'Outtakes, was du wëlls an d'Outtakes maachen. Ja.
Joël, ass Self-Care eng. Nee, wait. Genau. Mer gesinn eis an zwou Wochen. Nee, wait.